ase eng'encho to- tonyare koba tokogenda gochia motu number one eh, otokonye tu eh, ekiagera naye obwate enyongo naye ogotauri korwa esibire ebiya omanya gotirimboka gochia maaro chibesa ere nga chiatomete gose chinyamira chire echikoro chigurukera chiwote Eh, ase efa- efinancial year eye bono tobwate iga Mm. eh, kere eward

Igo egento tware gokora namaete ntagete naminyoke eraini yane naende na oyonde nere ominyoke eraini yaye. Bono ing'aki chiatumekire ntagete orangerie omosani one omo- omweshimiwa oria ore chairman ya implementation. Aiche aiga aiga nabo agote ng'a chibesa ase nete natomete echiayi kera ekero chia egetano ntwachitomete ekiare ebudget na eassembly egoeta. Ntwachitomete gose chieward, ntwatomete kera eward besa egete, amanye gokoa ebreakdown, agote ng'a ekero chiachiete eward. eh, egasi chiakorete neye naye ne chikampani omanyete nabate ng'a ekatiba yaito egoteba ng'a accountability is one of the mechanism yokoraa abanto Mm. igo nabo agogobureka eria agote ng'a ekero toire ta chikampani chia abana baito baria bare aria ntwaete kampani gete ebiasara gete eh, eyemo ekagwa ebiasara bia mia ine abande emilion abande chimilion ibere akoe breakdown. Ekiagera intwe buna Abalayi ntobwane- ntobwenerete koba transparent, twacha iga iga twaba accountable gochia ase abanto baria bato- batochorete gocha igo, I'm sure abana abana baria baminto abaye omosie na abanto abasani bao, mbakwanga gocha aye iga, bache bono go explainia abananchi ng'a chibesa echi ekero chiaigete ecounty, ng'aki chitumegete, ng'aki ebudget etiri,

Omogusii agoteba ng'a embeba nyinge, eng'uko nyinge inche nya korema omong'aini. Nabo omogusii agoteba. Nonya na ekero kare kare turi twa- twa- twakinete twabwate chi- chinsana chiarenge, mobwate chisese nonya na isato, esese na eyemo egotang'ana motwe aria yaturia egechu- egechure, echiria echiamanya kobwatia. Igo nainwe nintw buna abagusii korwa gusii, mpaka totware omonto oyomo tobegete motwe aria ogotoraa. Na omonto bono twabeire egesio onyarete goika class eight bono torachore prefect korwa gusii ogotoraa na omweshimiwa oito okorokwa Fred Matiang'i. Abande tore esukuru buna bono twa twasoire abarai mbare aria abande bare class four nabo tokorabatai baraba nonya na echi scout baratigere prefect eri eria eri motwe aria toraikaranse emesa aria toigwe naki ebinto bigendererete. Igo inche ase amaoni ane. Naende naboorire abagusii naetire ororo buna nkobaboria, bagontebia kabisa ng'a kotobwate omowaziri Doctor Matiang'i, nere ore ase eserekari, nere ore motwari, nere ore ase ecabinet, nabo tware gwancha buna ecommunity ya omogusii, tomotang'anie motwari, abande bonsi pi tomanye kobakwa magega, komosuguma koreta amagenderero gocha ase ecounty yaito. Otherwise tominyoke twensi buna chibubu, otogochi gosira. Nyakundi nonye ekero twakarisirie chiombe kare, Togoenda roche totagete ko- komanya ase chinchoki chibegete omosinga torarusie amana, igo okoenda roche aria goikaransa ne chiombe chiao, kwarora aganchoki buna gacha gasoa roche aria kanywa amache, aria ase kagokenda gochia, ogogat ogokarigereria buya buya buya, aria ase kagenda gasoa gochia, kwanya kobwatia ng'a nong'ora gwacha mpaka gwacha konyora ase oboke boria. Lakini tosoe twensi iga rundu rundu, otogochi ko mislead ecommunity yaito ya omogusii. Igo nche ase ekesiasa. Naende ngote ng'a amatuko amange origereria anytime togoika togoika na ekerodo gosii twacha twakora amang'ana a development buna togoika Nairobi, okonyora ng'a omorengo oyo bwe deputy president oanchire chisegi na na CS Matiang'i. Buna bono oroche twarenge iga togoika abansire korika chistatement ng'a.

Nere omowasiri omonene bono ase eserekari ere, buna erio biri president, igo onye batagete korusia ekemogomogi eriso ba nse ne ekemogomogi keria kere ase eriso rie rie vice president, ria omodubiri president. Buna nagotebie Chelugui, iga are chikampeini kera ewikendi igaa aria kwerende Baringo, every every weekend, na abawasiri bande abande. Lakini intwe togochi goika gusii. Ase engencho y'endamwamu ng'a inki omonto oyoirera ebinto gochia sobo are, togaika buna togoika chebung'ombe ng'a nkoro inche tore nyagetari togoika Nairobi aa, abana baito baminto aria batabigwe ng'a beka chisignature mo impeachmati yaye. Tokoenda iga buna twakorete chipara goeta togoika aa chistatement ng'a abasiesi batige gokora siasa. Kera omonto bakagenda ase abanto babo babatebie nang'aki ense ekogenda gochia motwa, nari tokomanya komake choice na ng'aki tokogenda. Lakini emeku tiga ntumie ege ege ekegusii kere ekiororo ake. Amang'ana ayio konya gotagwa na nkogoso tore ng'a abanto ngotae bare bono ng'a matiang'i onsi re siasa nkomwa impeach bare, na intwe nabo torare totogoretie eriso, togoteba ng'a no, eki ntogotagera eh. So uh, it's a, a question ya fairness na, mo- na, na, na, na morality buna kwanyetebire that it- ta- ta- tari buya ase aba- abanto ko- gokora korigereria gochia na abande bagokorigereria gochia Alright, ase ogokorera tu, bado omanyete naende naboorigwe egento ekero iga na abanto bande bagotoboria ng'aki, ekero togoteba rende bado buna omogusii ntogende kwebanga, o party leader yago already, I'm sure, naye chingaki chigatigara tito- to- ararenge anguru yare obopresident.

the president. Abanto aba bande toratake naintwe totware chinguru chiokonegwa chiaito nori ogochia koira oborai bwense, tonyore ng'a nabo tore ime ase eserekari eyio. Naintwe ntotagete koba isiko aba, omanyete intwe twaba isiko aba, nkorigereria abanto bagotara nomodebe oyo president bagoteeba ng'a basoire opposition, ng'a chirari batwarire abanto bare abange, omanyete intwe abaa tata iga iga ODM. Togokenda twatwara abanto abange chirari, twaka chisaabo boka twateba ng'a chikura bono ntore ten point one, ten plus one million gochiarenge first round twabwire. Lakini twanyora ng'a abanto abange bagocha chirari aria bago bagogete omanyete ekero okorama abanto ogokwana ebinto, okonya kokwania abanto okonya kobaseki, bagocha aria bache korigereria nki ogokwana. Lakini aye gokoirana kwanyagoteba ng'a. Aa, eserekari eye eng'irete. Abwo twaete iroo. Naintwe bono otaete korigereria ntaete kobabaririu na konyete. Rore to- torigereria ase e- embura buna ekoe enke ase riire eri rirochi gochia, tonyore ng'a ase eserekari ekobera nabo togochi kobera. Naintwe tonya koebanga tore gochia amatuko are motwe. Bono, mbore William Ruto gaanchete buna omochumbe korwa Eldoret, ninety two, okinire bono iga are e contender. y'ekerogo ki'obopresident. Na intwe enchera eye omoyo oishemie ogobatebia ng'a oteba ngonya kobogoria are ebikabu iga anya korora ng'aki aba- abamesi abanyamesire abande bagokora egasi, tiga anya koba abwo, lakini tore ecommunity ere united. Ntwanche abanto bare isiko baiche gotodivide. goika gusii aria gwateba ng'a na nachire korwa ebasi ya CDF ebasi ote neye intwe ntitwagorete chibesa na echi totoeire CDF 137 million kere constituency intwe aye totebi aye ago to ke to egento keria ntagete ko emphasize Nyakundi onde bwensi okorigia chikura tiga aye aigwe ribaga buna deputy president achete gusii ara ararie sera chiaye na amani tomotegerere gachire twamanya konacha ekina intwe abanyene.

Abanto baito bare ase ensemo y'oborwaria, ekero naetete ecounty yane ya Nyamira buna nataarete, nanyorete ng'a amang'ana y'okobeta abanto chisindani ase oborwaire obo bwa Corona egendererete buya sana, ngwakera abanyagitari baito ng'a mbuya mono, naende ntebia aba abagotu baito oinyorete ng'a nabarwanerete korwa eseneti amang'ana y'ogoakanwa chibesa, ngateba baruserigwe amang'ana aria y'okoretwa chibenki na kobekwa chilaini, embura yabatwera abamanya goakanwa chibesa, bono ntobwate chikadi. bagochia barigereria chibesa buna ATM, lakini gwanchire o- eh rituko ria aramisi, ntoche tokore omopango bwa okobabara naende, abagotu, abaremafu, mbache bakorerwe omobaro ase chi sub county chiaito chionsi, erinde bagenderere koenderera goakanwa chibesa chiabo ase ase chi chibenki. Baria bata bagocha korusigwa ororo totebe abande basirire amarieta abagocha gotinyigwa, obo obo oboriki obonyia mboche bwanse bw'abagotu baria batari konyora chibesa, igo nkobate ng'a enka iga igogocha goika naende ninche mbatangasire, berike, erinde banyare konyora ebibesa ebi ebike bi'abagotu bigocha ase bare. Naende chibengi ibere nchiamentetwe bono National Bank, neche ebekwa ase chibengi chiria chikobaakana.

ebinto toro buna bono natebie abaguchia ng'a ebonus eye mwariete neyio enkoro ya aba- abarai baria barenge obisa. Bono reforms chia- chiasoete abare aba director aba basoete obisi omotienyi oo o sita, ntorarora amatunda abo. Eeh naigwete ng'a bakei bakinirie echae korwa siringi gose konya chire ikomi na ene bono chiaikire emerongo ebere, lakini ntoraisaneka, igo tori ntoratebe serekari. Naye noboyo naigwete ng'a mbwarwete 3100 gwaikire 2500 lakini bado ngotebi tore eserekari ng'a ntoraiseneka igo nyakunde ntaete nkohakikishie ng'a toteba ng'a amang'ana aye chaya okong'a omogeni okoranire bado nonye nkarase tari ensemo mpimete eserekari toganyete ntagete kore egento ntagete kora ng'a ebonus entang'ani ya reform eye egocha goakanwa omwaka ogocha eye kweguurwa agoteba ng'a chibesa nchiche chiche eyio nere toganyete tomanye kori tokoboria eserekari ng'a reform chiria chiachire ntagete omanyete toike engaki. Omoremi akonyora echaye buya, ntagete aba gaka baito kobare iga are nonye na omogwaka mokwaye ekonga aria agotora echaye, akonyora ebesa eisaine, omong'ina gakomotebia ngochi ndi gokwania omwana esabari, agasoka na egetambaa kiaye agoreire eyanga emesete buya kabisa, abanto babo na abaremi babeke chinyomba chimesete buya chia ebirore na intwe torusie chi chidirisa chiria chia echibao, erio nari nde ase gocha goikaransa ntimoke, ntebe ng'a bono. abaremi bane babeire buya. Ntoranyora besa ise na nonya ne bonus buna togoaka nuga eisa ina omonto aragende aakanere omwana eschool fees omwaka omogima. Igo onde tatotebia ng'a twakoranire namang'ana aya ereform ya echae. In fact bono nonye nari ntaete korigia munya morete baka nyamira aerese abaremi ng'a ng'ai twaikire buna baansete reform echi ng'ai twaikire atotebie ng'aki aseriri chikateli Mombasa, atotebie nabo bono obekire egento ogokora reserve price. Yaani ng'a rigori ri'echaindi rigochia gokina, naende atoteine egaranti nero buna omoremi bono buna rigori ri'echae rikonya gokina naende rigochia koirana inse, ndigenderere gokina ekiagera ntoraisana eka siringi ishirini nchiraisana nyakundi, bado ntaete gosukuma eserekari ri omoremi akanwe chibesa gochia igoro, twenty nchiraisana, na ebonasi eche engiya omwaka ogocha eria ya eserekari, tomanya goteba ng'a bono toroche echae mbuya yagenda ase eserekari, ama ama reforms echi chi'echae ngokonya chire omoremi.

Nere tokobeka endege ime akobeka echopa goiki bakanya miradi nario okori both of your life buna ng'aki ya gokora reforms chiecha lakini na promise ri I think egochi gokora nkoira ande munya naende once more Okay. agende bakanyamira a explain eri abaremi egento abaremi bagende gotebiwa batebiwe kwanza ng'a ebonus baria ne ya aba director baria abakoro bari barengeo ase chi problems chiarenge eye eye ne bonus ya aba director baria abakoro.